Nĩgũkorwo nĩtũciarĩirwo kaana, tũkaheo kahĩĩ, naguo wathani ũkagĩa ciande-inĩ ciako. Nako gageetagwo Mũheani Kĩrĩra wa Kũgegania, Mũrungu Mwene Hinya, Ithe wa andũ a tene na tene, Mũnene wa Thayũ. Naguo ũhoro ũrĩa wathani wake, ũrĩa wathani wake ũgaikara ũkĩnenehaga o na thayũ rĩ. ndũrĩ hingo ũkeehera gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki kĩa Daudi, kana wehere ũthamaki-inĩ wake, nĩguo ũikare wĩkindĩire, na ũkeehanda wega, na ũtũũre ũtiirĩrĩirwo na ciira wa kĩhooto na ũthingu gwata rĩu nginya tene na tene. Wĩrutĩri wa Jehova-rĩ, mũnene wa ita, nĩguo ũgaatũma maũndũ macio moneke. Mũrĩega mwathani agocwo. No tũrarĩkĩrĩria mwaka ũyũ, nĩ tũrarĩ na ibada njega ya Christmas mũthenya wa gatano, na no wega gũthiĩ tũkĩrĩkagĩrĩria na wĩruti witũ wa ũrĩa mũthenya ũyũ kana ihinda rĩrĩ rĩratũririkania. Na ndĩrathomaga ciugo ici twathoma rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ciaririo nĩ mũnabii Isaya, agĩtarĩrĩria na akĩranĩra ũrĩa Jesu Kristo agaciarwo. Na kĩndũ kĩmwe thĩinĩ wa maũndũ maya mothe marĩa mandĩkĩtwo nĩ atĩrĩrĩ, atĩ Jesu Kristo nĩ kĩheo kĩa gũtũrehera kĩĩrĩgĩrĩro. Ũngĩrora ciugo iria ah, mũnabii Isaya andĩkire, andĩkire ciugo ciĩgiĩ ũrĩa agaciarwo, ciugo ciĩgiĩ hinya wake, ciugo ciĩgiĩ ũhoro wa wĩra wake, ciugo ciĩgiĩ ũhoro wa wathani wake, na ciugo ciĩgiĩ maũndũ marĩa magũtũrehera thayũ thĩinĩ wa meciria maitũ. Tũraikara mũtũrĩre wĩna moritũ maingĩ, mwaka ũyũ nĩ ũtũrutĩte maũndũ maingĩ, na tũraikara mũtũrĩre rĩmwe ũtarĩ na kĩrĩgĩrĩro. No gũkena nĩ arĩa megwatĩire Jesu Kristo, gũkena nĩ arĩa metĩkĩrĩte gakenge gaciarwo mĩtũrĩre-inĩ yao. nĩ tondũ nĩ merĩgĩrĩire na kĩĩrĩgĩrĩro, nĩ megĩire na kĩĩrĩgĩrĩro, nĩ magĩte na kĩĩrĩgĩrĩro kĩrĩa kĩa ma. Ndakenagio nĩ ciugo iria Jesu Kristo aaririe akĩambĩrĩria wĩra, na ciugo ici rĩrĩa iria athomire o maandĩko ma mũnabii thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka inya mũhari wa ikũmi na inyanya, Jesu Kristo akĩgweta maandĩko marĩa magwetirwo nĩ mũnabii na agĩthoma akiuga atĩrĩrĩ, roho wa mwathani arĩ igũrũ rĩakwa. Nĩ ũndũ nĩanjitĩrĩirie maguta hunjĩrie arĩa athĩĩni ũhoro ũrĩa mwega. Nĩandũmĩĩte menyithanie atĩ arĩa mooheetwo nĩmoohorwo, o na atĩ arĩa atumumu nĩmegũcooka kuona, na njohorithie arĩa mahinyĩrĩirio. Ningĩ hunjanagĩrie ũhoro wa mwaka wa Mwathani o ũrĩa wĩtĩkĩrĩĩtwo. Agĩcoka agĩkũnja gĩkũnjo agĩcokeria ndungata, agĩikara thĩ, nao andũ othe arĩa maarĩ thunagogi makĩmũkĩrĩra, makĩmũkũrĩra maitho. Nĩ ciugo cia goro iria Jesu Kristo aaririe akĩaria ũhoro ũmwĩgiĩ na akiuga atĩ ũhoro ũcio nĩ ũhingĩte maitho-inĩ manyu. Jesu Kristo nĩ kĩheo, nĩ kĩheo kĩega mũno thĩinĩ wa thĩ ĩno yagĩte kĩĩrĩgĩrĩro. Nĩ kĩheo kĩega tũhetwo thĩinĩ wa thĩ ĩno ĩna moritũ maingĩ. Na ũrĩa wĩgwatĩire Jesu Kristo nĩ agwatĩire mothe. Nĩ kũrĩkĩria tũrarĩkĩria mwaka, mwaka ũkoretwo wĩ mũritũ, no mwathani nĩ ũkoretwo mwena witũ. Na ona tũkĩharĩria kũingĩra mwaka ũngĩ mwerũ-ĩ, reke tũikare tũkĩmenyaga atĩ nĩ tũrĩ na kĩheo kĩega tũhetwo na nĩ Jesu Kristo. Na ũrĩa ũkĩgwatĩire, ona athĩnĩka, ona angĩgerera moritũ ta marĩa tũkoretwo tũkĩgerera, tũragerera twĩ na kĩrĩgĩrĩro. Nĩ hoya rĩakwa atĩ tũkĩrĩkĩrĩria mwaka ũyũ nĩ ũgwĩcũrania ũhoro wĩgiĩ ngwatanĩro yaku na Jesu Kristo. Mwathani atũrathime na agwĩke wega ona tũgĩthiĩ na mbere kũrĩkĩrĩria mwaka ũyũ mũkũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen.